Hallelujah. Zabik a caanṭha kan pe ṭhantu kan biakmi kan Pathian min thangṭhat ko seh. Yesu sunglawi tuk tuchun kan i pumhkham a nuam tuk hringhran. Bawipa nih kan umpi ti kha keimah nih cun fiang tein kan hngalh khawhmi si. I thawngṭha bia kal colh ko hna u sih law tuchun kan tlakka kan sermon ṭhan dingmi cu Thiang Thlarau hmelchunhnak kha kan chim lio si i tuchun cu Thiang Thlarau hmelchunhnak ṭhu ro in a langhnak kha kan chim lai i ṭhuro in thiang thlarau ṭhuro hmanthlak in khan thiang thlarau a sining a rianṭuannak kong kha kan van i ruahṭi dingmi si lai thiang thlarau hmelchunhnak kha kan chimmi ka si i a pakhatnak ah kan chimmi cu thiang thlarau hmelchunhnak Baibal ah kan hmuhmi cu thli khi thli khi thiang thlarau hmelchunhnak si i kan nunnak ah thli cu kan herh tuk bantukin thiang thlarau zong kan nunnak ah zumtu kan nunnak kan herh tuknak kha kan langhtermi si pahnihnak cu ti a si ṭhan ti cu kan nunnak ca kan nun thiannak ca seh kan nun kan diriamnak ding ca seh ti cu a herh tukmi kha si cucaah cun thiang thlarau cu kan thiannak zong si i kan nun nun di a riamtertu zong sinak kha kan zohmi si tu cukaw cun mei kha kan zoh ṭhan i ceunak lumnak a petu si i kan nunnak ah kan pawngkam ca ceunak kan si khawh nakhnga kan Khrihfabu caah hmanrua ṭha le bawipa sunparnak kan langhter khawh nakhnga ding caah thiang thlarau ceunak kha kan chungah a um hau tinak kha kan sim i kan hnulei deuh te ah khan thiang thlarau minmei in hmelchunh a sinak kha kan zoh ṭhan i minmei cu Pathian nih a kan umpinak Pathian nih a kan cohlannak hmelchunhnak kha a si i tuchun cu ṭhuro ṭhuro in hmelchunhnak si lai hi khawh in pakhat te a tang rih le caan kan ting ṭhan tikah kha kha kan chim ṭhan te lai timi ti kha van chim ka duh mi si i Baibal cang kau dingmi cu Luk a ngan pathum a hme kul le khat in kul in hnihnak kan si lai i luk a ngan pathum a hme kul le khat in kul in hnihnak kan za tein kan ṭhutnak zong sau ca van dir hna u silam hung khat ah kan relṭi hna lai one two three midang vialte kha tipil a pek dih hna Jesuh kha tipil Amen. Kan pawngkam kha Pathian nan dawt tuk van ti hna usih kan ṭhut pa ah khan. Amen. Si, Jesuh Khrih kha Johan nih tipil a ingnak a peknak ka si. Hi Johan nih Jesuh Khrih tipil a peknak i Thiang Thlarau ṭhuro bantuk na ṭumnak hi thawngṭha pali nih an dihlak tein tlamtling tein an chimnak kha fiang tein kan hmuh khawhmi ka si. Le hi Jesuh Khrih tipil a ingnak ah hin Pa he, Fapa he, Thiang Thlarau he tlamtling tein an langhnak kan hmuh khawh. Pa cu zeidah a si? Van in aw a chimtu, mah hi ka dawtmi ka Fapa a si ti kha Pa a si i tipil a ingtu kha Jesuh Khrih kha a si, Fapa kha tipil ing a si. Thiang Thlarau zeidah a si cu ṭhuro in a rak langh, ṭhuro bantuk in a rakmi kha Thiang Thlarau a si i Pa, Fa, Thiang Thlarau hi zawn ah khan an tlingnak kha kan hmuh khawhmi kha a si. Baibal study kan tuah ah saram si law zei bantuk saram dah na si hnga ti kan hal i buai naih kha cu huho tiruam si zeidak ka thei ti lo boya pak boya kha herte ka si hnga ti le kannih cia zong khi saram bantuk hi si u si law na ziaza na thinlung kan lungput kan sining khi zei saram he khin dah aa kaih cang hnga zei saram bantuk si khi dah kan duh timi te kha van i ruah cio hna u si law te mah te kan thinlung ah khan van chia ta hna u si law i Pathian hi a sining taktak hi fiang thlu le hngalh thlu awk a har taktakmi a si. Asinain Pathian nih ka hngal hna seh ti kha kan duh, ka thei kho ka thei hna seh ti kan duh caah a sining hngalh khawhnak ding caah khin Baibal ca in tampi a sining kan chimh i a sining kan hngalh khawhnak hnga ding caah saram ti bantukin a sining kha hmanthlak in a kan langhternak kha kan hmuh khawhmi kha si i Pa hi zeindah Baibal ca chungah a lang ti si ahcun pa a hmelchunhnak cu mupi in a si. Pa, Fa, Thiang Thlarau Pathian, Pathian pakhat, chungah pathum an um i pa a langhnak hi pa a hmanthlak cu mupi bantukin a sinak kha Deuteronomy ah ngan sawm thum le pahnih a hme hlei khat le hlei hnihnak ah khan kan hmuh khawhmi ka si i a timi cu mupi nih a bu kha a hnin i a fano kha a vun zuan hnawh hna i a thlat a thla a vun samh i a thla cungah a futter hna i a zuangpi hna bantukin Bawipa nih khan a hruai hna, tiah a ti. Israel mi hna kha a si. Cucaah cun pa cu a hmelchunhnak cu mu pa a hmelchunhnak cu mupi bantukin mupi nih a fale kha zeidah a si ti si ahcun An van cu zat pah tikah khin a thlah, an bu kha a ṭhehpiak hna i a fale kha a zuangter hna i an tlak an zuang khawh lo si ahcun an vawlei an phan hlanah diving a thut hnawn hna i fahnak an tuar lo ding in an i khawng lo ding khan a chanh ṭhan lengmang nak hna kha a si. Cu tikah mupi cu vate lakah zuang cak bikmi le ṭhawng bikmi an si i Cu bantukin Pathian zong nih hin a fami a mi a fale hna hi Bawipa sunparnak kan langhter khawh nakhnga vawlei vawlei ah te rian kan ṭuan khawh nakhnga caan tam cun harnak in le challenge lungretheihnak in buainak in zong kha kan senh caan um tawn. Hi minung hi gym a tuahmi cu cungte ceubawi te kawlon thek la. Gym a tuahmi cu kan taksa a ṭhan khawh nakhnga ding caah cun harnak kha kan tuarpiak a hau kan taksa kha kan thlir khawh ma thlir khawh lo kha thlir chih lengmang kha hau kan thlir khawh mi a zaangmi te thlir peng kan taksa kha a ṭhang kho lo cu a ṭhang kho lo cu mu kan thlir kho lo mi a ritmi a harmi kan thlir kan cawi tikah khan kan taksa kan chung i ummi kha aa sersiam i a a ṭhawng cu ve bantukin zumtu hna zong hi harnak lakah hin kan rak ṭhancho i harnak ah hin kan rak ṭhan harnak zalongnak lawngte thluachuat lawngte kan ti lai cu tlamtlingnak lawngte kan si ahhin rak ṭhancho hi a um ve ko natein hi hna kan zumtu hna cu harnak lakah hin rak ṭhanchonak, rak ṭhannak hi a um deuh. Cucaah cun mupi nih a fale zong kha caan tampi ahcun lungre ah an ca ṭih nungmi bantukin ṭihnak, harnak, phannak lakah a chiah ko natein an Tlak taktak hlan ah khan a chanh hna bantukin Bawipa nih a mi a fan hai caan tampi ahcun harnak chungah tlak zong a kan senh tawn. Cucu kan ṭhan khawh i kan puitling khawh nakhnga ding caah Bawipa nih a kan cawnpiaknak kha a sinak kha van chim ka duhmi si. I pa cu mupi in tahchunh a si i fapa hi zeitindah a tahchunh ti sin arpi in aa tahchunh ve. Matthai a ngan kul le thum a hme sawm thum le pasarihnak kha ka van rel lai i Matthai angan som kul le hnih kul le thum som thum le pasarih nakah maw Jerusalem Jerusalem profet kha a rak thah hna i nangmah sinah Pathian nih a run thlah hnawhmi lamkaltu hna kha lung in na rak den hna arpi nih a fale cu a thlatang ah a huh hna bantukin na na fale cu vei zedek ka kut in huh kaa timh hna i an duh lo tiah a ti Jesuh nih Jerusalem lei a van fuh cuahmah tikah khan Jesuh Jerusalem kha tlang in a lang hlat a van cuan tikah maw Jerusalem Bawipa nih arpi nih a thla tangah a fal i a huh a humzual hna bantukin humzual kaan duh i ka thla tangah umter kaan duh ko na tein na ka sinah na ra duh lo i keimah kha na ka cohlan duh lo tiah khan Jesuh Khrih nih Jerusalem a hmuh tikah khan a au hnawhmi kha a si i cu tikah ah fapa nih a langhtermi cu arpi, arpi in a fale a humzual hna, a huhphenh hna bantukin Bawipa Jesuh Khrih nih kan caah kan himnak ding hna caah kan luatnak hnga ding caah kan humzualtu kha a si. I tuanbia pakhat te van chim usih, van chim ning law voikhat cu fam lo, lo hmun ah khan fam kha a kaang ti si. A kaang i arpi le farual an um i cu ahcun arpi le farual kha an um i arpi nih kha hmun a kaang cuahmah kha a hmuh tikah a fale cu a van auh hna i a thlatang ah a huh hna ti si. I pakhat te tu cu cu a pi a thlatang ah khan um duh lo in amah te khan zaam ah tim i mei cu a van kaang dih tikah kha a pi thatang a um duh lo a zaammi arfa te cu a thi cun a arpi lila zong cu a thi a si natein lo neitu pa nih a van zoh ṭhan tikah arpi cu a thi ko natein a thlatang ah a huhmi a fale cu pakhat hmanh an rak thi lo ti si cucu Jesuh Khrih hmantlak si Jesuh Khrih cu nangmah le keimah kan him khawh nakhnga ding caah a kan auh i hi Satan vawlei sual muihnak chungin thihnak chungin hell chungin kan luat khawh nakhnga ding caah a thlatang ah hum zual dingin a kan auh i kanmah nih kan fuh ve lo i a thlatang ah kan i dor ve lo a si ahcun ni khatkhat cu mei nih arfate mei in a kangh bantukin mei chungah kan umnak kha a si ve ko hnga, kan thi ve ko lai. Cucaah cun himnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah cun Jesuh Khrih kut chung, Jesuh Khrih thlatang chung te lawngah, thlatang chung te ah khan i dor ko hna u sih law kha chungah khan kan himnak, kan luatnak cu a um lai. I hi Baibal ca Jesuh Khrih na chim hnawh chan Jerusalem mipi hna nih khan cun an rak cohlang lo i Jesuh Khrih sinah khan an fuh duh lo i Jesuh Khrih kha an cohlang lo i an nunnak ah khan rawhnak a umnak kha si. Cucaah cun nangmah le keimah zong Jesuh Khrih nih a thlatang tiah humzual a kan duh i zungzal nunnak kan hmuh khawh nakhnga ding ca, sual biaceihnak chungin, hell ram chungin kan luat khawh nakhnga ding caah a thlatang tein humzual kan duh. Kan caah a nunnak a pek cu kannih nih nunnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah khan a si. Himnak hmun cu Jesuh Khrih kut chung lawngah Jesuh Khrih thlatang lawngah a umnak kha hi zawn te ah khan van chim ṭhan ka duhmi si. A pathumnak, Pa, Fa, Thiang Thlarau, Thiang Thlarau hmelchunhnak cu ṭhuro kha si, atu ka van relmi kha. Ṭhuro. Uh, Matthai ngan pathum am hi hleiruknak ka van rel lai i, tipilnak a in dih cangka cun Jesuh cu ti cungah cun a chuak, van kha aa hung i Pathian Thlarau cu ṭhuro bantukin a zuang i a cung i aa fut kha a hmuh tiah a ti. Mah hi Jesuh khi tipil a inak ṭhuro a langhnak hi Matthai, Mark, Luke, John, Thawngṭha pali nih tlamtling tein an ṭial i Matthai le Johan fiang khun an van ṭialmi cu ṭhuro kha Jesuh cungah aa fu tiah a ti. Jesuh cungah aa fu. I a zuang ṭhan tinak um lo kha ṭhuro kha Jesuh Khrih cungah aa fu i cu tikah cun Mirang zeidah cun here meng or stay Jesuh Khrih cungah khan aa a rak i fu i a um thai a um peng cu tikah Jesuh Khrih nih rian a ṭuannak ah Bawipa rian a ṭuannak ah thawngṭha ministry a tuahnak ah Bawipa sunparnak a langhternak cu kha thiang thlarau umpinak kha a cungah a um zungzal caah a si cucahcun zumtu hna kan nunnak ah a biapi tukmi cu zeidah a si ti si ahcun A pakhatnak a thiang thlarau hi kan chungah a um. Jesuh Khrih kan zumh, Pathian kan van zumh bak in hin thiang thlarau kan chungah a um. Thiang thlarau kan chungah a um cu kanmah caah a si. Thiang thlarau cu zumtu vialte nih kan nei i kan chung i um cu kanmah ca si ngaihchia kan tong caan ah a kan hnemtu har caan ah a kan bawmtu le kanmah nih lungrethei harsatnak kan ton caan ah a kan umpitu le thazaang kan petu, a kan hnemtu a si i mah hi cu kan pemh ngai ko. Asinatein Thiang Thlarau kan cungah timi tu hi van zoh ṭhan usih law Thiang Thlarau kha Jesuh Khrih cungah a liang cungah khan aa fu i a cungah khan aa fuhnak a si. Thiang Thlarau kan cungah a um cu midang caah a si. Zumtu vialte nih Thiang Thlarau cu kan chungah a um dih ko, kan nei dih ko. Asinatein caan tampi ah cun kan cungah khan a um tawn lo. Cu tikah kan pawngkam caah ceunak kan si kho tawn lo i kan pawngkam caah theitlai zumh thiang thlarau theitlai Bawipa sunparnak kan langhter kho tawn lo i thiang thlarau ṭhuro bantuk Jesuh cungah cun aa fu tiah a ti zei ruangah dah thiang thlarau cu kan cungah a um kho lo ti si ahcun zumtu hna kan kan i ralring lo caah a si Tahchunhnak ah, ka liang cungah maw ṭhuro i fu sih law keimah duhning paoh in ka kal si ahcun ṭhuro kha aa fu kho la lo, aa ka zuangtak ko la. Keimah duhmi paoh ka per ka choi, ka duhning paoh in ka kal a si ahcun asinain ṭhuro fu si ahcun ka kal tikah khan thiamthih tein ka kalpiak ralring tein a zuang sual lai tiin thiamthih tein khua ka sak si ahcun ka liang cungah khan um ko lai. Cucaah cun zumtu tampi hna cu zei ruangah dah Thiang Thlarau kan cungah um kho tawn lo tiin kanmah duhmi paoh kha kan tuah. kan duh le kan per kan duh ning paoh in bia kan chim kan duh ning paoh in rian kan kan cawl kan cang tikah thiang thlarau cu a nun nem tukmi a thianghlim tukmi si tikah caan tampi ahcun khakha kan cungah a um kho tawn lo i kan chungah cun a um ko natein Bawipa sunparnak kan pawngkam ca kan langh kho lo kan pawngkam caah santlaimi kan si khawh nakhnga ding cacun thiang thlarau kan chung lawng ah si loin kan cungah khan afu a hau i kha tikah khan bawipa sunparnak kan pawngkam sinah kan langhter khawhnak kha hi zawn ah khan van chim ka duhmi ka si i thiang thlarau cu Ṭhuro hmelchunhnak kan zohmi a si i hika ṭhuro cu zeidah a si cun a thla khi thla pakua a ngei ti si. Khatlei thla ah khin thlahmul khi pakua, khatlei thla ah a hmul pakua ngei ti si. A hmulpi a pical deuhmi maw? I Thiang Thlarau zong hi thlarau laksawng hi phun kua a um i thlarau theitlai zong hi phun kua a um. Ṭhuro khi khatlei thla ah a thlahmul pipi khi pakua khatlei thla ah pakua a um i cu ve bantukin thlarau laksawng zong pakua a um i Baibal ca chungah kan hmuhmi a theitlai zong pakua a um i thlarau laksawng zeidah a si ti si ahcun fimnak hngalhnak damter khawhnak zumhnak khuaruahhar tuah khawhnak Pathian bia chim thiamnak thlarau laksawng thleidan khawhnak holh theih lo holh khawhnak holh theih lo leh khawhnak kha vialte kha tawinak ka van ṭialmi si Kuan kuat khat a ngan hleihnih a hme pariat hleihnih chungah khan thiang thlarau laksawng kha a um dihnak kha kan hmuh khawh mi si i thlarau theitlai cu zeidah a si ti sun dawtnak lawmhnak daihnak lungsaunak zaangfahnak ṭhatnak zumhtlakmi sinak teidornak le mah le mah i uk khawhnak i tei khawhnak te hna hi an si tiah a ti Cucah cun Thiang Thlarau a theitlai pakua a um i a laksawng pakua a um i amah kong hi cu fiang deuh in an hnu deuh ah voidang ah kan chim ṭhan te lai. Cun ṭhuro khi a hmul a meihmul khi a pical deuhmi ka si te khikhi a hmul panga a ngei ti si ṭhan i cu nih a langhtermi zeidah a si ti si ahcun Oh sorry, mah hlan te ah khan laksawng thiang thlarau laksawng le a theitlai te kha van thei dan ta usih law te i laksawng cu zeidah si ti si ahcun pekmi a si laksawng cu pekmi a si theitlai cu a chung in chuakmi chung in chuakmi a si i thiang thlarau laksawng cu bawipa nih maw a kan pekmi si a theitlai cu kan chung in a chuakmi si i laksawng cu zumtu nih zumtu pakhat cio nih kan ngei theitlai cu zumtu vialte nih kan ngei dingmi a si thlarau laksawng cu kan i dan dih nain thlarau theitlai ahcun kan i khat dih a laksawng kha laksawng kha zoh usih law a laksawng ahcun phun kuaumi a phun kua ning khan tingco awk a har ngaite a phun kua ning khan kan nei ra lo natin zumtu vialte nih cun laksawng kha pakhat cio cu kan ngei dih kan dihlak tein Asinatein a theitlai cu pakua kha kan i khat dih dingmi si. Dawtnak kan tlai cio dih. Zei bantuk laksawng nang va ngeih zongah, phungchim thiamnak zongah, zei bantuk kan va si zongah khan a theitlai ahcun kan i khat dih. A laksawng ahcun a phunphun kan i aa dang ko lai ee. Asinatein a theitlai van kir ṭhan law a theitlai dawtnak, lawmhnak, daihnak, lungsaunak, zaangfahnak, ṭhatnak, zumhawktlakmi sinak, toidornak, mah le mah i khawhnak vialte ahcun kan i khat dih. Zei bantuk kha hika kan laksawng kha ava dang zongah a theitlai ahcun kan i khat dih dingmi ka si. Cucaah cun kei cu dawtnak laksawng ka ngei lo le mi ka daw kho hna lo ti ding si lo. dawtnak kha laksawng a si lo, a theitlai ding tu ka si. Zaangfahnak kha thlarau thei laksawng a si lo a thei tlaitu ding si laksawng cu zei bantuk bang holh thiam holh thei lo lehkhawhnak zong va si ko seh pathian bia chim thiamnak zong si ko seh law zaangfahnak teidornak a thei tlai vialte ahcun kan i khat dihnak kha si cucaah cun kan theitlai cu kan theitlai aw kan laksawng cu i dang ko hmanh sehlaw a theitlai cu aa khah kan i khah dih dingmi kha a si i dawtnak zaangfahnak teidornak vialte hna kha zumtu hna nih kan nei dingmi kha si. Cun ṭhuro ṭhuro a hmul in van zoh ṭhan u sih law ṭhuro zeidah si ti si ahcun a hmul khi panga lawng panga an ti i a hmulpi a lian a lian a pical deuhmi kan ti lai cu ti. Khikhi panga a ngei i mah nih a langhtermi cu Efesa ngan pali a hni hlei khat chungah a chimmi uh, Pathian rianṭuannak ministry panga pi kha a langhter ti si. Minung kha laksawng a petu hna cu amah kha a si i a cheu cu lamkaltu ah a ser hna i a cheu cu profet ah a ser hna i a cheu cu thawngṭha chimtu ah a ser hna i hika cun thawngṭha chimtu timi hi evangelist ka si. Thawngṭha chimtu ah a ser hna i a cheu cu pastor le cawnpiaktu ah a ser hna tiah a ti. Cucah cun Khrihfabupi ah Pathian rianṭuannak ah mahpi a hram a fawinak cun panga kha thawngṭha chim tu ah lamkaltu an um i profet an um i evangelist an um i pastor le cawnpiaktu kha an ummi kha ṭhuro a hmelchunhnak a mei in khan an kan van hmuh khawhmi kha a si. Cucah cun Pathian nih a kan pekmi laksawng kha aa dong cio ko lai. A cheu cu hlasak thiamnak maw, a cheu cu rianṭuan thiamnak maw a phunphun kha aa dong ko lai natein hmunkhat tein kan ṭuanṭi ah khan Khrihfabu kha dawh tein a kal kho. A thlah Ṭhuro khi a khatlei a hmul khi phoih dih u sih law, phawi dih u sih law, a hmul um hlah seh law, ṭha tein, dawh tein, a sining tein a zuang kho la maw, cun a zuang kho la lo. A meihmul zong kha um loin khan phawi dih u sih law, a si a zuang hna tluk in a zuang kho la. Cu ve bantuk Khrihfabu zong hi Bawipa sunparnak a langh khawh nakhnga ding caah cun pakhat cio nih kan ti khawhmi cio, kanmah le Bawipa nih a kan pekmi thiamnak thil ti khawhnak kan pekmi cio hmanh in kan rak ṭuan tikah khan Bawipa sunparnak lang i Khrihfabu kha Bawipa nih a duhning rian a ṭuan kho i a kalnak hmun dingah khan a kal khawhnak a si. Cucaah cun member pakhat cio hi kan biapi tuk, kan biapi tuk. Khrihfabu an ngan a dam khawh nakhnga ding caah nangmah le keimah nih kan thiamnak Bawipa nih laksawng kan pekmi kha kan hmang hau i thlarau thei kha kan tlai cio a herhnak kha hi zawn te ah khan van chim ka duhmi kha si. Okay. Ṭhuro a hmelchunhnak ah van kal cang usih. A pakhatnak ah ṭhuro nih zeidah a kan hmelchunh ti si ahcun ṭhuro hmelchunhnak cu ser ṭhannak, ser ṭhannak a si. Genesis a ngan Pariat an he pariat an pakuanak chungah cun, cun Noah nih cun ti cu a zor cang maw zor cang lo ti hngalhnak dingah ṭhuro pakhat a thlah, sihmanhsehlaw ti nih khan vawlei kha a rak khuh dih i a rak khuh dih rih caah futnak hmun a um lo. Cucaah Noah nih khan a kut in a kut in a hei banh i lawng cungah cun a luhter ṭhan, tiah a ti. Next slide. Ni sarih a ngan hnuah lawng cungah cun ṭhuro cu a thlah ṭhan, a sinah zanlei kha, zanlei ah khan a kir i a hmur in olip hnah thar te a hun i put. Cucaah Noah nih ti cu a ṭum cang ti kha a hngalh. Cun Noah nih cun a dang ni sarih a ngan ṭhan i ṭhuro kha a thlah, a thlah ṭhan, tutan cu a rak kir ti lo, tiah a ti. i Genesis a ngan pakhat a hme pahnihnak kan van kil ṭhan u sih law Genesis a ngan pakhat a hme pahnihnak kan hmuh ṭhanmi zeidah a si ti si ahcun vawlei cu muisam zong a ngei lo pungsan zong a ngei lo rilipi cu muihnak nih a khuh i ki cungah cun Pathian ṭhawnnak cu aa chawk tiah a ti serṭhannak langhternak cu vawlei mi an sual tuk tikah Pathian nih minung kaa ser he kaa ngaihchih tiah a ti i a thar tein Noah kha au ṭhan i lawng a ser i a thar chuahnak kha kan hmuh i ṭhuro vawlei thar cuanhtu dingah, ram thar cuanhtu dingah khan ṭhuro kha Noah nih voi thum a thahnak kha kan hmuh khawh i a voi thumnak ah cun a kir ti lo. A voi thumnak ah cun a kir ti lonak kan hmuh i i Genesis a ngan pakhat chung i hika kan hmuhmi hi rilipi cu muihnak nih a khuh timi hika khuh timi hi a mirang cun hover an ti i a sullam cu vate nih a ti a tlum i a tlumh bantuk i khi bantuk hi a langhtermi khi si khi a hmanthlak khi si however vate nih maw a ti a tlumh tik i a bok hnawhmi kha a langhtermi khi si cu tikah Genesis a ngan pakhat zongah thiang thlarau a cawlcanghnak kha muih rilipi cu muihnak nih a khuh thiang thlarau nih a rak cawlcanghnak kha a muisam kha kan hmuh khawh i Pathian nih vawlei a ser ṭhan Noah hmangin a tharchuah zongah ṭhuro hmaan thak kha a langh ṭhan i cu ṭhuro cu Noah nih voi khatnak a thlah, futnak um lo a rak kir ṭhan, voi hnihnak ah olip hna a rak kirpi ṭhan, a voi thumnak ah cun a zuangthai a rak kir ti lo tiah a ti. Hi kha Noah nih a thlahmi ṭhuro kha aa zuang i aa futnak zong kan hmu ti lo, khoika ah va zuang zong kan thei ti lo i a hnuah kan van hmuh ṭhan i Biakam Thar ah a van lang ṭhanmi cu Jesuh Khrih tipil innak ah khan kha ṭhuro te kha Jesuh liang cungah aa fu ṭhannak kha kan hmuh khawhmi kha si. I Johan a ngan pakhat a hme sawmthum le pahnihnak ah, cun Johan nih cun vancung in thlarau cu ṭhuro bantukin a rung ṭum i a cung i aa fut kha ka hmuh tiah a ti. Jesuh cungah Noah na thlahmi lawngah ṭhuro te kha a zuang i aa futnak um ti lo nain Jesuh khi vawlei a van rat ṭhan, tipil a van in ṭhan tikah Jesuh liang cungah khan a rak futnak kha a si. Cu nih a langhtermi zeidah a si cun ser ṭhannak, tharchuahnak, hramthawk ṭhannak kha a langhter. Ka chim duhmi kha a si. Jesuh Khrih nih cun vawlei a rat ṭhan tikah Pennak thar kha Pennak thar kha a dirh ṭhannak kha kan hmuh khawhmi kha a si. Noah chan vawlei cu a ṭawl i a thar chuah ṭhan. Sinain minung kan sual ṭhan tikah Jesuh Khrih a van rat ṭhan tikah Jesuh Khrih cu ṭhu ro a rak ṭhan i cu nih a langhtermi cu vawlei ser ṭhannak kha a langhternak kha kan hmuh khawh mi a si. Johan ngam pathum am hi paruknak ah thlarau in hrinnak kong a chim i pumsa lei in ti ahcun mi cu a nu le a pa chung in a chuakmi a si. Sihmanhsehlaw thlarau in hrin si awk ahcun thlarau in a chuakmi a si awk a si tiah a ti. Cucaah cun nangmah le keimah zong Jesuh Khrih sertharmi Jesuh Khrih kan zumhmi kan si tikah thiang thlarau in hrin ṭhanmi pennak ram chungah mithar Jesuh Khrih pennak chungah mithar kan sinak sertharmi kan sinak kha si. Cu sertharmi chungah kan um khawh nakhnga ding ca si ahcun thiang thlarau in thlarau in hrin ṭhanmi kan si a hau. thlarau in hrin ṭhanmi kan si a hau nakhnga hi zawn ah khan van chim ka duhmi si i cucaah cun nangmah le keimah zong ser ṭhanmi hrin ṭhanmi pennak chungah Jesuh Khrih in a dirhmi pennak chungah kan lut khawh nakhnga ding caah cun thiang thlarau kha kan cohlan i thlarau in hrin ṭhan kan si hau nakhnga hi zawn ah khan van chim ka duh a pahnihnak ah ṭhuro nih a langhtermi cu zeidah a si thianhlimnak a si thianhlimnak Ṭhuro cu a raang, a yawngte kha ti. A raangmi si thil raang nih a langhtermi cu thianhlimnak, dinfelnak, thiannak kha a si ko. Cucaah cun nangmah le keimah zong Pathian thiang thlarau, Pathian cu a thiang tukmi a si. A thian tukmi a si tikah kanmah kan nun kha kan cungah ṭhuro aa fut khawh nakhnga ding caah ṭhuro a um khawh nakhnga ding kan nun a thurhnawm tuk ahcun a um kho la lo. A thurhnawmnak hmun ah a thurhnawmnak hmun ah a um kho la lo. Cucaah cu kan nangmah keimah zong Thiang Thlarau kan cungah a um khawh nakhnga ding caah cun kan i then a hau. Kan nunzia, kan ziaza kha kan i then a hau i kan tuahmi sualnak maw, kan biachim maw, thil ṭhalo kan tuahmi vialte kha kan i then a hau. Cucaah cun thiang thuro na langhtermi cu thianhlimnak kha a si. Leviticus ngan hleihnih a hme pariatnak chungah Cun tuufa kha a ngaih khawh lo ahcun raithawinak kong kha chimmi kha si, ṭhuro pahnih maw lailengno pahnih dek aa lak hna lai i pakhat cu khangh thawinak caah a si lai i a dang pakhat cu sual thawinak caah a si lai, cun tlangbawi nih remnak a serpiak lai i amah cu a thiang lai, tiah a ti. Sual thiannak an tuah tikah Ṭhuro maw, laileng maw sual thawinak raithawinak kha tuah lai i kha raithawinak an tuah tikah khan kha misual mi cu thiannak a hmuhnak kha langhtermi kha si. Cucaah cun ṭhuro nih cun thianhlimnak Pathian cu a thiangmi a si, a thianmi a sinak kha langhtermi kha si. Luke a ngan pahnih a hme kul le li chungah Jesuh Khrih zong ṭhuro in thawinak an va tuahnak kha kan hmuh khawhmi a si. Cun Bawipa nih cun Bawipa nawlbia nih ṭhuro tuah khat asiloah laileng no pahnih raithawinak ah nan pekchanh hna lai, a ti bantukin annih nih raithawinak kha an pekchanh, tiah a ti. Josef le Mary nih Jesuh khi a chuah tikah khan raithawinak an pekchanhnak a si. Hi raithawinak an pekchanhmi kha Jesuh Khrih a thiannak ding ca ah khan si loin Jesuh Khrih annih caah cun a thiannak langhternak tu ah khan a sinak kha si i cucaah cun ṭhuro nih cun thianhlimnak thiannak kha langhtermi kha a si i kanmah zong ṭhuro kan cungah a um khawh thiang thlarau kan cungah a um peng i thlarau kan khah khawh peng khawh nakhnga ding caah cun kan nun hlun a hlunmi sualnak vialte palhnak vialte kha kan i ṭhen a hau i kha tikah thiang thlarau kan chungah rian a ṭuan khawh lainak kha hi zawn ah khan van chim ka duhmi si. A pathumnak a donghnak lei ah van chim ṭhan u sih law ṭhuro nih langhter ṭhanmi cu nunnemnak asiloah toidornak kha si. Jesuh nih zultu le hna kha a thlah i a timi hna cu ngaihmanh u cang hnia hrang rual lak i thlahmi tuu bantukin kaan thlah hna cu caah rul bantukin va fim u law ṭhuro bantukin nan nun va nem u tiah a ti. I ṭhuro cu vate lakah a nun a nem a nem cemmi a si lai tiah ka zumh. A nun a nemmi a si. Langak bantuk a si lo. Langak cu van tlaih ahhin ka tlaih bel mu. Mi a cuk thluahmah. Ṭhuro cu mi cuk a hmang lo ti si. Ka tlaih bel lo nate khan. A puar lo. A hrang lo. I zumtu tampi cu zeidah kan si? Cun langak bantukin kan pawngkam paoh kan hmuhmi paoh kha cuk phunphai lawng te kan i rial i ṭhuro cu a nun nemmi a zia ṭhami kha a si i micuk kha a hmang lo ti kha a si cucaah cun zumtu nangmah le keimah zong thlaraumi fa hna zong mi kha va ti hramnak mi kha biasi va terhnak le mi kha va ṭhuat lengmang ding kha kan si ding ni si lo a nun nem dingmi kan si zumtu mi hna pathian mi fa hna mi le mi karlak ah bia va bia bia va ser lengmang, mi va cuk lengmang, mi palhnak, mi sualnak va chim lengmang kha kan rian a si lo i ṭhuro bantuk kan nun tu a nem ding si i daihnak, remnak a duh dingmi kan si i ṭhuro bantuk in kan pawngkam caah ngap tlakmi, a nun a nemmi kan si a haunak kha hi zawn ah khan van chim ka duhmi ka si. Johan an hleiruk am he hleithumnak ah kan hmuhmi zeidah a si ti si ahcun asinain biatak phuangtu thlarau cu a rat tikah biatak chungah cun aan luhpi hna lai i keimah nawl si keimah nawl a si tiin zeihmanh a tuah lai lo a theihmi le a ra lai dingmi thil kong tu kha aan chimh hna lai ti a ti i thiang thlarau cu aa teidormi a nunnemmi a si i zeitik hmanh ah thiang thlarau nih amah kong kha aa chim bel lo a ti Jesuh Khrih cu Thiang Thlarau nih cun keimah kong kha aan chimh hna lai i biatak tu kha aan hngalhter hna lai, aan chimh hna lai tiah a ti. Aa teidormi a si i amah kong lawng tiah aa chimmi biasawng tlorhnak kong zongah mah kong lawngte a luancia i caknak le a luancia i mah kong lawngte chimmi nih a langhtermi cu porhlawtnak kha a si. I thiang thlarau cu a timi cu amah kong kha aa chim lai lo a ti. Jesuh Khrih kong tu Pathian biatak tu kha thiang amah nih cun aan chimh hna, a ra lai dingmi thil kong tu kha aan chimh lai ti a ti. Cucaah cun bia an ruah tikah amah kong lawngte aa chimmi amah kong lawngte a luancia caknak hlawnghrang lawngte siloah a luancia a rak thil ti khawhnak lawngte si ahkhan cun aw aa porhlaw ti kha theih khawh kha a si. i cucaah cun kannih cio zong porhlawtnak lungthin kha kan kaltak dingmi ka si. Uh, keimah ti duhnak le mah lawngte mah kong lawngte mah kong lawngte i chimnak pawl kha uh, thiang thlarau nun kan hmuh khawhmi cu thiang thlarau nih amah kong kha aa chim lo Jesuh Khrih kong tu kha a chim i biatak kong tu kha a chimnak nih a langhter cu aa toidornak kha kan hmuh khawhmi kha a si. Cucaah cun nangmah le keimah zong ṭhuro bantukin kan nun a niam dingmi a si i daihnak a duh dingmi kan si, aa toidor dingmi kha kan sinak kha hi zawn ah khan van chim ka duhmi a si i Thiang Thlarau cu Pathian cu thumthlak Pathian, Pa Fa Thiang Thlarau si i Pa cu mupi bantukin a mi a fa hna a fale hna kan ṭhan khawh nakhnga ding caah a kan cawnpiaktu lam a kan hruaitu a si i fapa Jesuh Khrih cu a fale hna kan him khawhnak i zungzal nunnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah a kan humhimtu a kan kilvengtu arpin a thla tangah a kan kilveng bantukin a kan kilvengtu a si i zumtu hna nifatin te kan nunnak ah ṭhuro thiang thlarau bantuk Thiang thlarau lamhruainak in a nun a nem dingmi, a thianghlim dingmi, aa teidor dingmi, daihnak a duh dingmi kan sinak kha tuchun ah thawngṭha kan i ruah khawhmi sehlaw kan zate ca Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh.